Odi bwana. Odi maiguru.

usandisvire aiwa ando inde Usandisvire.
ndakaona unenge uri ka aiwa kasimati kacho unongokaziva Handiti? Ah, ko kuzoti ku- kumusoro kure Ah. kuda kuda chi unowanzorukwa inonzi chi aiwa ndoda brazilian manje brazilian Yeah. ndo ivi yakaita seko iwe inenge bvudzi revarungu oye inonyatsoita kunge manjuzu eya chichi zvekuti kana paanozobva pabhara Eh. anotya kundisvikira Ah, ko anenge achazokuonera kupi Eh. ini ndeta ah, ndoda kuchinja zvese Yeah, kubva kubva yeah, kutsoka kusvika musoro yeah. kuchinja zvese Yeah, asi zvese weekend kati chinofa dai. apa tsieda kutsvagira dzimwe Right, right.
Ah, bvudzi de- atochinja zvekuti ah, anofanira kuti ukasangana naye sobwa anofanira kukushaya Kutya. Eh, anofanira kukushaya Naiwe kubva hmm. kwakatanga kushanda kuzimba rerezi hombe uri kundiudza kuti ten dollars ndo mari chete yawapiwa varungu vangu vataura kuti ndoyavanaye vafanombondipawo hazviite nezimba rere mukurirova rakaita zimba iro riri uko iro iro hmm. akana ah, hazviite kubva pawaregedza kutanga kushanda kutrogen pawaindipa payslip yekutrogen ondiunzira ten dollars paano ten dollars zvasiyana mai mwana kutura jeni nekuwakira vanhu ana museyamwa vari kuitakuenda mari mari kwairikwendaoatakavo zvakatoiri ndakasazvidhina zvangu apa kuti ndivakire imba basa kuna vakadzimba dzevangu vanhu hombe ini ndi ndichigara muimba yeuswa aiwa imba ndinoakaasikaautauri matauriro yayo nai madhamu tinovoitaomutauriro ndotoita ini ndiri kuona zvidhina zvangu zvese izvizvi ndiri kutoda yangu hombe inopfuura iyo iye Kwete kungonzi amai Bhiridha vezita, ndinoda kunzi amai Bhiridha vanhu vachinongedza mudhuri. Basa kwake. Ini ndinoenda kubasa, iwe unoenda kubasa kwake. Haina Aya ndinoenda madhiri hangu. ake aya. Nguva ndakamuudza wani. Aya madhiri ake aya. But iye uh, unofanira kuzomunomuti iye audze hama dzake kuti ndiwo mamiriro azvakaita kuita kuti Ehe. kuita kuti Ah, pau- Hama dzake dzichatongozviona ipapo boss voziva kuti nini kwaano vakandichere. Handibike, handichere mvura ikoko, handina zvandinoita ikoko. Handizvizivi. saka so far u- Anokurukurira hama dzake kuti akazviitirei. so far ne vanhu hama dzake dzaakafonera here kuti ameno vaudze? bamnini vake mazuva ano havasi kutombouyawo vanga vasiri kutombouyawo kuzomuona ndosaka tatoti ndakutoita rezvako tikungofa nenzara ikoko chikafu chiye chawakapedzisira kutenga chikangopererwa ipapo ipa tinofanira kutsvaga kana se- haungarambe kauchengeta mumwe murume unofanira naye unofanira kutsvaga kana sekuru kana kuti tete handiti anokwanisa ku wakukwanisa kuzivisa kuti kuti vagari vachiziva kuti mukomana uku akaita sei akanamira pabhara because so far yo ndowega unenge uchiziziva hama dzake dzikasaziziva manje e, pakazooneka akafa manje ndopachaita na eh, unofanira kuti eh, ukazoona zvimwe zvinenge zvaitika unofanira kugara waziva kuti e, bhara reri raakatora reri ndo rine nyaya dzipi musi waatanga kuyamira pabhara akatotanga kuonana nemunin'ina wake inini oh. ipapo ndinopinda papi akatanga kuonana nemunin'ina wake womunin'ina ari kuziva bamunini kunyange pandakasvika kwasabhuku bamunini vanozviziva oh. eh saka haisi mhosva yangu ah kana eh, bamunini vakutoziva ndodyei ndoita sei ndopfekei aiwa kana eh. aiwa ipaoziva wandinoda zvakakana padaro pajeka maya eh. because ii zvinotyisa ah, ah, amen vanozvipedzawo kumusha kwavo ndii ndaita sei ka mm. inini kubva nhasi kubva pakaregedza kushanda zvisina payslip mm. handichaona mari inini kubva nhasi ndoda kuti vakunyorere chipepa chinenge chine mari vosaina wouya kuzoratidza inini wouya nemari yakakwana kubva nhasi ndozvandiri kutoda izvozvo uri kuzvinzwa unovaudza izvozvo varidzi vezimba reriye kuti ndo zvarongwa nani ah. naamai kumba tapera kwakadiko aita sei mukoma wako
aita sei

manje ukamuona afa
ndinozoblemwa ndini ka ini kuti waita sei bcause obara ndowakamutuma kube akatomudza kuti iwe da kuwana wafa nditadze kufa dai apoona ipapa yo handisataenda kumaintro kuti iwe ndinozivisa hama dzako kuti ndinda kugara newe akazoonekwa akafa manje uku manje tinozoita sei manje hakusisina happiness bhara akangonamira mwedzi mingani mwedzi mingani Eh, saka zvandaida kutongoita apa ndezvekuti nini ndakutongo tinenge takutoenda tese takutoenda kunoyama dzako ini nditoenda ndinozvipa introduction uyu iwe wobva watotaurawo bhoze panoda kuti mangwana pazojeka kutoti iwe tinyatsodanana zve- zve- zviri safe zve zvakasununguka zvisiri zvekuti ndozenge ndakuchiuka chiuka kana kutya handifana kutya kana kana ndinewe ndofana zvinhu zve zviri bho Eh, kana akatongofa unotyeiko

Pamwe inzara inoona iri nzara.
Pamusoro ivana baba. Pamusoro ivana mai. Takudedza iwe pamusanga uno wasabhuku wedu. Wedu rino. Eh, zvikukutu zvaakatibatira zvaakabva nazvo ku kwamutare congress chochigamidza sabhuku wedu achisimuka
Kundiyani kuonda kuona wira uchichamwedzana naye ah farira bye bye. Ah mino masahwira muchumuri mecho chichipa bare chi. Oh sahwira uyo. Eh. Oh.
Manyika. Ah.
Asi mwana ndinga unokuona sei kunonakidza. Ah kunonakidza.
Tasingazvizivi kuti vanonakidzwa kudai. Next week toenda. Ah toenda. Ah, Friday. Eh. Ah toenda toenda. Totenga zvima something something eh, chichi. Eh eh kunge zvima zvawaiti zvima wine zvezvi. Eh. Ai ndozvida ini. Ah, ndakanakirwa ini. Ah, saka ndichaita plan tozotenga apa pa this time at kumzuzu. Oh. Eh. Ah, tona dzoka kana ma fox ini. Oh. Andite tingori tese. Eh. Hapana anenge eh, asipo. Eh, ah plus kana ndingori newe aiwa zvakarongeka. Bo zvokuti. Ah zvakarongeka. Ah zvakarongeka mwangu. Andevi. Eh.
Aiwa bo. Eh. But u ugaya same face wako. wawasiya uyu ah, boo togarechi ikoko kuko nemunhu akanamira pabhara naiyo togarechi Oh, saka pata zvogara newe wakutoda eh ah, saka bho inini ya inini gara newe bho but ya bho
makadi makadi ana baba nana mai tinoda kukuzivisai maererano nezvakabva kucongress kwamutare e, eh, takadzidziswa nyaya yekuti iye zvino izvi mvura mumigodhi nemumatsime edu mvura yaakunopera saka mvura iyi haisi kufanira kungocherwa ichinwiwa isina kubhoiliswa iri kufanira kuti ibhoiliswe yoiswa, yoiswa painoiswa yotonhora kana ichinge yatonhora ine kugadzana kwainoita tozoisa mabhaketsi edu atinonwa kana ichinge yatonhora ya nokuti iye zvine izvi kune outbreak yemudumbu ah, inini hangu ndakuchiperera ipapa regai ndikusheedzerei veutano vachikunatso kutsanangurirai mamiriro azvakaita Pamusoro weana baba, pamusoro weana amai, pamusoro wehutungamiriri huri pano sabhuku, ndoti makadii zvenyu? Tangoti tibatsirane pakuti kana muchinge warwara hamungomhanyi kuenda kuchipatara muchinge mabatwa nemudumbu taada kugadzira inonzi salt and sugar salt and sugar solution munotora 750 yenyu yakachena moisa apa mozadza nemvura motora 6 ma teaspoon ari level esol eshuga motora zvakare kota yesol tumoisapo moisa mupoto moboilisa moisa mu 750 ndoyamunotakura muchienda muchinwa kuchipatara uye kuchipatara tiri kukurudzira kuti musaende kwachiveso munoenda kumanhenga kiriniki kwedu nekuti mukaenda kwachiveso kana pakuzotorwa statistics yekuti munhu wakarwara vangani zvinotorwa zvekwachiveso kocherwa chibhurani ikoko isu sine tarasikirwa hapana chatichabenefita saka ndozvatiri kubatsirana nazvo pazuva ranhasi ndatenda hangu
bo
Ai ndakutoda zvekugara newe ini. Ah ndakuda zvekugara newe ini. Mm. Eh. Ah. Kundogarira ichi newe kune munhu akangonamira pabhari. Hapana. Plus ndasingazoti unonakidza kudaro. Ende zve. Eh kuma ndinga kunonakidza. Kunonakidza. Ah kunonakidza.
Ah ndakafada. Aiwa aiwa uri kuseri. Yeah. Uri kuseri.

zvobva zvaratidza kuti zvasiyana nepepa zvora kusiyana zvinoratidza kuti pane vamwe vanhu pane umwe munhu munyowani akasiyana nepepa handiti sepepa zogadzira kukorobha korobha kunaisa naisa chichi handiti kicheni chinja chinja dheko handitizvokudhara zvichaitazvinotenga white white white white shirt ndinokorobha aiwa
Azvinzwa ka zvataurwa naamai ava ana baba nana amai. Ya tazvinzwa. Mbuya utano ava. Inini yangu yakamira yakadai so. Eh mangwana munhu wese tosangana pachikoro tikufanira kugadzira mugwagwa unobva kuchikoro chekurunze Chinobata mugwagwa wokutara. Ah, zvemugwagwa ini ndaida kutonopinda shift gadzira road kumanikidza kana kutadza kutenda kuchera hatiite izvozvo
Zvino manje azvinetsi. yanguva yekuti vanhu vachinyorwa mazita yekuti vaenda unotambira fertilizer nembeu saka achange ariko pakugadzira mugwagwa ndiye achawana achabhenefitawo kuwanawo fertilizer nembeu eh, akomana hati mukuona kuti imimi muri kushora dare rasabhuku handika masungwa manje nemupurisa vasabhuku pari zvino iwewe mbudzi iwewe mbudzi iwewe mbudzi iwewe mbudzi mbudzi vana tiri kutaura bcause hamuzvidze ka mashoko asabu hamuzvidze mashoko asabuakanganisikakanganisikakanganisika
kuita smart zvese white eh, wati kwese kuno white yeah. nemukati mese white yeah. zvese zvobva zvangoita zvewhite zvimanice ah, saka kana dai so bo but pada kuzonyatsonaiswa ka because white unongoziva kuti white aiwa usatye makichini totsvaga futi white zvimanice ceiling white haa izvi kuti vanhu nevarume izvi ndezvinhu zvemamhanga izvi

mm. seven o'clock tofanira kusangana toenda tonoita sezvakareva vanhu vanenge vashanda vobva vanyorwa mazita eh, ichokwadi anobhenefitawo anofanirawo kuwanawo anenge ashandawo anofanira kubhenefitawo chokwadi saka tinouya nei mangwana koko kwacho munhu anongouya akatakura badza rake imwe nyaya Ndeyekuti mambo vakadzoka saka mune nyaya hombe iri mudunhu muno. Ngavateedzera zvavazogadzirisa.
Nyaya hombe. Hanzi yadzikizve nhai.
saka munhu wese ikumukoka musi wa 30 october ange aripo nhau iyi itaurwe munhu wese aripo
zvinhu zvatitaurwa nasabhuku hunde ndonyaya yechibhara iya yatakaudzwa namebhirita musi uyaka tichina kumvura paya ndi chokwadi makuwa zvanoita zvakanga zvani kumai vaya
ndimi makazvitaura kuti mai ava vanombamira nachisa ndokatotumudza
ndimunoripa ndimunoripa vanonyanya kusada kugara tauraya pasi bakiti yakasvika ndinakada basa nazvo amheno amheno hatisi chirikadzi yazo tomira nevarume vedu mudariro imai zvitaurirei chekadai zviziva kuti nebhara namira munhu ameno